Prin bod yng ngwesteion i heno wedi dad-bacio daith anhygoel i Efrog Newydd, taith a sioe sydd wedi harwenu i dudalenne'r New York Times. Croeso aton ni Annie Dafydd a Kate Ellis, croeso cynnes. Diolch. Nawr te, gwedwch hanes yn gynta, yym, yr, y sioe a shwt gyreuddoch i Efrog Newydd? Wel gath e sioe datblygu'n wreiddiol bron i dair mlynedd yn ôl nawr ag yym nes i ymuno â'r cast blwyddyn dwetha pan gath ei datblygu mhellach a nath 'i berfformio'n Chapter blwyddyn dwetha ag yym ma' hwn nawr yn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Rondda Cynon Taf a ni 'di bod yn ymarfer yn y Theatr Parc yn Dar yndo? Do. Yym a nod y cyfarwyddwr oedd i ceisio cyrraedd Efrog Newydd. Hmm. A Nethon ni lwyddo trwy trwy help Theatr yr Adran Cyntaf a'r Celfyddydau a'r Cyngor. Ni 'di bod yn hynod o lwcus i fynd i fynna. Yndw. Do. O be' sy'n anhygol yntefe am y ddrama yma yn Efrog Newydd yw bod 'i'n ddrama sy mor Gymreig. Hmm. Hmm. 'Na beth o'n i'n o'n i'n teimlo o'dd y gyfarwyddwraig yn me'wl bod 'i'n hynod o bwysig bo' ni'n mynd â peth o Gymru draw iddyn nhw cael blasu. Mm. Achos mae cymaint gyda ni i gynnig yng Nghymru. Um, a yn, achos yn yr perfformiad mae gyda ni gerddoriaeth Cymraeg, um, sgript am um, am bobl o'r cymoedd mm. ac am deulu yn brwydro uh, i gadw um, yn drew i'w gwreiddiau nhw.

play flies by. Oedd e'n yn annog pobl i fynd i weld y, y, y ddrama yma. Caneuon, fel o ti'n gweud nawr, caneuon gwerin a recordiwyd gyntaf gan Dr Meredydd Evans. Ie, yn hollol. Yn Efrog Newydd, yn 1965, fi'n meddwl. So oedd e'n hyfryd bod yna rhyw fath o gysylltiad gyda ni a gyda Efrog Newydd yn barod... Hmm. ...rhwng y ddrama a Efrog Newydd ac o'dd gymaint o gefnogeth i gân ag o'dd e yym... Oedd. ...o'dd gymaint o bobol a cysylltiade i Gymru yn cefnogi'r ddrama o'n i'n hynod o lwcus. Hmm. A hefyd nifer o bobol o'dd falle erioed wedi clywed am Gymru. Hmm. Yym wedi darllen tymed bach amdano fe a a wedi myn' o dwi wir isie Myn' i weld hwn yym felly o'n i'n hynod o lwcus am y gefnogeth gathon ni allan a... Anhygoel. Wel ma' isie 'ych llongyfarch chi achos 'yn ni'n clywed gymint bod angen i ni allforio y talente sy gyda ni a pa mor anodd yw e ambell waith i ni fel Cymry neud 'yn marc yng ngweddill y byd a dyma chi 'di cyrradd y New York Times. Shwt brofiad o'dd e pan weloch chi, o' chi'n gwbo bo' nw'n 'na i ddechre? Do. O'n. O'n i'n gwbo bo' nw'n dod. Do. Felly yym o'n i bach yn nerfus. Do gathon ni cwpwl o ddyrnode i iddo fe setlo fewn. Ie. A trial neud y perfformiad i'r gweddill i fod yn onest 'da chi fel bo' ni yn yn neud e'r bobol odd 'na ise'n gweld ni yym a jyst dweud y stori yym 'na beth odd yn bwysig i ni. Ie bendant. A a newyddion da nawr yw bod y ddrama yn mynd ar daith trw Gymru on'd yfe? Ydi. So Pryd a ble? Wel fyddwn ni'n dechre wsos nesa yym yn Chapter a fyddwn ni'n mynd ar draws Cymru a fyddwn ni'n bennu yn y Fenni ganol mis Hydref. Yym. Dwi'n hapus iawn i ddod a'r stori nôl i Gymru naw- nôl i lle ma' fe'n i fod yndyfe? Lle ma'r stori 'di dechre. So fi'n edrych mlan nawr. Diolch byth bo' ni heb orffen Efrog Newydd achos bod e'n drist i orffen y y daith 'ma. Papur yn cario mlan. Yndw. Wel yy tra bo' chi 'di bod yn siarad fyn 'na ma'r lleoliade wedi bod ar y sgrin felly gobeithio'n wir bydd pobol yn mynd i ddilyn esiampl y New York Times a myn' i'ch gweld chi a'ch canmol chi hefyd. Am y tro diolch yn fawr i chi. Diolch.